Här Clement, Dir hutt d'Wuert. Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, am Ënnerscheed zum viregte Projet de loi setzt dëse Gesetzesprojet de juristesche Kader betreffend de Mesuren, déi am Kader vu sportleche, kulturellen Evenementer ze huele sinn, Doriwwer eraus sollen och d'Verhalensreegele gekläert ginn, déi op Plaze gëllen, wou Leit zesummekommen. Eppes soen ech Iech virewech, Dësen Text ass vill besser wéi de 7606, bei deem mer eis virdru schonn enthalen hunn. Dat heescht awer nach laang net, datt e gutt ass. Et huet schonn e bëssen eppes Surrealistesches, wa mer bedenken, datt an dësem Projet de loi steet, datt sportlech Aktivitéiten zwar erlaabt sinn, mä awer de Kierperkontakt ënnersot ass. Wéi realistesch dat elo an der Praxis ass, sief emol dohinnergestallt. Grad am Sportswiese gëtt een nämlech konfrontéiert mat enger ganzer Rëtsch vu spannenden Interpretatioune vun deene Mesuren, déi mer haut stëmme sollen, wou déi, onméiglechste Sportaarten, mat den onméiglechsten Hypothese komme fir ze behaapten, datt se sech géifen un dat Gesetz halen, ouni awer de Sënn vum Gesetz ze respektéieren. Et hëlleft net, datt et zwar op der enger Säit kloer ass, kee Kierperkontakt, op der anerer Säit awer immens large ass, wat d'Interpretatioun dovunner ubelaangt. Virun allem, wa mer dann op anere Plazen, an ech kommen dorobber zeréck, op Distanzen aginn. Här President, virun engem Joer hu mer nach alleguerte geschmunzelt, wann ee Biller aus Asien gesinn huet, wou d'Leit eng Mask unhaten. Eppes, wat an Asien ganz normal ass, wann ee sech e bësse krank fillt, fir seng Matmënsche viru sech selwer ze schützen, huet dach ganz dystopesch op eis Europäer gewierkt. An elo ass et Alldag. D'Leit fänken esou lues a lues erëm un, virun d'Dier ze goen, sech ze versammelen an den normalen Alldag ass e Stéck wäit zeréckkomm. An awer, Psychologesch Suitte vum Lockdown sinn däitlech ze gesinn, d'Leit si virsiichteg, anerer dann awer liichtsënneg. Et ginn déi eng, déi hir Mask bei all Geleeënheet undoen, anerer halen et net méi fir néideg, déi elementaarste Geste barrière ze respektéieren. Et ass am Prinzip gutt, datt mer iwwert e Gesetz wéi dat heite versichen esou Situatioune juristesch ze clarifiéieren an endlech e kohärent Regelwierk ze schafen, fir esou bestëmmten Aktivitéite kënnen nozegoen, ouni dobäi eis Matmënschen a Gefor ze bréngen. Dir wäert elo vläicht denken, mir schwätzen hei iwwert e konkrete Projet de loi an den Här Clement schwätzt eis vu psychologesche Suitte vum Deconfinement. Här President, dat ass e Punkt, deen eis Pirate ganz wichteg ass. D'Majoritéit huet haut hei e Gesetz gestëmmt, dat e Confinement forcé virgesäit. Och wann dat en vue vun enger sanitärer Kris sécherlech néideg ass, sollte mer wierklech net vergiessen, datt vill Biergerinnen a Bierger sech d'Fro stellen, wat als nächst kënnt. D'Desinformatioun ass omnipresent an der haiteger Welt. D'Leit ware wochelaang doheem agespaart, mat sech eleng a mam Internet. Eng sanitär Kris engendréiert eng wirtschaftlech Kris, de Gruef tëscht Aarm a Räich gëtt ëmmer méi grouss, d'Welt gëtt digitaliséiert, Aarbechtsplaze wäerten ewechfalen. Dat alles féiert zu deene, mengen ech, dach grave psychologesche Problemer, déi nach op eis zoukommen. Ech fäerten, mir ënnerschätzen de kollektiven Trauma, deen eist Land, jo eis ganz Welt momentan erleit. Mir mussen onbedéngt dofir suergen, datt de Mënschen hir Suergen eescht geholl ginn. Mir mussen d'Repercussiounen vun dëser Kris och um psychosozialen Niveau evaluéieren. Mir mussen de Leit Berodung zur Verfügung stellen. Et wier un der Zäit, de Beruff vum Psycholog opzewäerten a Behandlungen an deem Beräich warscheinlech och ze rembourséieren. Bref, dat ass eng Diskussioun, déi mer hei am Haus nach méi wéi enker wäerte féiere mussen, an ech hoffen, datt mer se zur zefridden, zu enger zefriddestellender Léisung fir déi Betraffe kommen. Et war mer wichteg, och eng Kéier op dësen Aspekt anzegoen. Mee zeréck zum Projet de loi. Eng wichteg Particularitéit, déi schonn ugeschwat gouf, ass d'Durée. D'Gesetz gëllt ee Mount. Firwat ee Mount, do wou ee beim éischte Projet de loi, beim 7606, konnt soen, Ee Mount, dat ass, well mer hei a fundamental Fräiheete vun den eenzelne Persounen agräifen, esou gräife mer hei jo a wirtschaftlech Secteuren an. Ee Mount ass, mengen ech, dee richtegen Delai, fir eis de Reflex ze ginn, eis Décisiounen ëmmer an ëmmer erëm ze evaluéieren. Dat op dräi Niveauen. Eng Mesure, déi d'Fräiheet vun Eenzelnen aschränkt, muss néideg sinn. Se muss proportionéiert sinn a se muss limitéiert an der Zäit sinn. Här President, Kolleeginnen a Kolleegen, ass et néideg, datt mer eis Distanzen halen? Jo. Ass et néideg, datt mer eis d'Hänn desinfizéieren, wa mer an e Buttek ginn? Jo. Ass et néideg, datt mer Reegele festleeën, déi ee Weiderverbreede vum Virus duerch basic Gesten verhënnere kënnen? Nach eng Kéier, Jo. De Krittär vun der Necessitéit ass also ginn. Här President, ass et dee Moment proportionéiert, de Leit ze verbidden, sech an enger Disko net uneneen ze drécken oder aus engem Glas ze drénken? Klorion. Ass et proportionéiert, e Gesetz ze maachen, wat speziell Krittäre festleet, no deene mir eis während engem Mount ze verhalen hunn, fir d'Verbreedung vum Virus ze vermeiden? Jo, mir Piraten denken op alle Fall schonn, fir de Moment jiddefalls nach. De Krittär vun der Proportionalitéit ass deemno de Moment och gi, wann awer scho mat e puer Bémolen. Bleift also nach, wéi laang et néideg ass. Ee Mount ass dëst Gesetz en vigueur. Wa mer mierken, datt méi laang néideg ass, dann ass et méi laang néideg an da kënnt d'Chamber och sécherlech zesumme fir et nach eng Kéier ze verlängeren. Et ass also. esou datt mer grondsätzlech mat der Stoussrichtung vun engem Gesetz, wat kloer definéiert Aschränkungen fixéiert, liewen kënnen. Et ass néideg, verschidde Regele vum Zesummeliewen ze hunn, fir datt mer net méi krank ginn. Et ass awer leider esou, datt dëse Projet de loi net ëmmer kloer ass. Et ass op där enger Säit, wéi ech sot, am Sport, wou onkloer ass, ob da lo zesummen eng Equippesportaart ze maachen, ouni kompetitive Charakter, mee an deem ee sech net beréiert, wou een awer Bäll échangéiert, wou een awer aner Saache mécht, wéi een domadder an Zukunft ëmzegoen soll. Et huet net gehollef a virun allem och de Verbänn net gehollef, datt de Sportsministère, nodeem d'Verbänn Aarbecht dragestach hu fir Richtlinnen opzestellen, déi kuerzerhand elo erëm vum Internet geholl huet, mat enger neier Guideline, datt ee sech wann ech giff net soll ze no kommen. Bon, wat heescht dann net ze no kommen? Da geet een an d'Gesetzer liesen, da geet een als éischt an de 76 0 6 liesen, wou drasteet zwee Meter. Ok, zwee Meter, dat kann ech mer verhalen. Zwee Meter ass einfach. Zwee Meter ass also d'Richtlinn. Dann liest een de 7607. Do steet da bemol dran, ween e Meter 50, d'Dëscher mussen ee Meter 50 ausenee sinn. Dat heescht dann net, datt d'Leit mussen am Restaurant ee Meter 50 ausenee sëtzen, och wa se net um gemeinsamen Dësch sëtzen. Krute mer als Äntwert, Jo, dat ass awer koherent, well d'Leit sëtzen da vläicht Réck u Réck an net Gesiicht bei Gesiicht. Also ass ee Meter fofzeg jo bal ewéi zwee Meter. Bon, dat mécht d'Fro vun deenen Distanzen net méi kloer. Vu wou ginn déi 1,50 Meter gemooss? Vu wou ginn déi zwee Meter gemooss? Bei zwëschemënschleche Kontakter ass et relativ einfach. Bei Dëscher fänkt et schonn u méi komplizéiert ze ginn. A wann een dann e ganze Raum muss domadder bestullen, nach méi schwéier. Mir hunn nogehaakt an de Kommissiounen an d'Äntwerte si net méi kloer ginn. Wa mer scho Gesetzesprojeten am Kader vum Covid 19 erausbréngen, da wär dat mannst, datt se kloer sinn, datt jidderee se einfach versteet a sech drun hale kéint. Et ass gutt, datt mer nach virsiichteg sinn, zemools wann d'Zuele vun den Neiinfektiounen den Ament erëm eropginn, well mer grad de Virus erëm ufänken ze ënnerschätzen. Bedauerlecherweis sinn nach vill Biergerinnen a Bierger, déi d'Sécherheetsmoossnamen net respektéieren oder iwwerhaapt dru gleewen, datt et de Virus gëtt. Ech hu virdru vun Desinformatioun geschwat, wou Leit Wochen a Méint laang eleng doheem mat hirem Computer a mat obskure Youtube-Channelen oder Telegram-Channels gelooss goufen, wou déi komeschste Verschwörungstheorien iwwert de Virus zirkuléieren. Mir sollten eis bewosst sinn, datt et wichteg ass ze informéieren a virun allem och Vertrauen ze schafen. Do hëlleft et natierlech net, wa Reegelen, déi hei am Text stinn, net och enforcéiert ginn. Natierlech sinn ëffentlech Fräiheeten a Grondrechter. E wichtege Facteur. An se ze beschränken, deet eis alleguerten am Häerz wéi. An an enger Ausnamesituatioun, wou een déi da muss beschränken, erwaarden ech mer e gudden Argumentaire, firwat a wéi. Ech mengen, ech hunn déi lescht puer Minutten duergeluet, firwat mer deen Argumentaire an deem heiten Text e bësse feelt. 't ass déi richteg Richtung, 't ass néideg, 't ass proportionéiert, Mee et feelt un Erklärungen, et feelt un Detailer. An dowéinster kënnen mer eis bei dësem Projet och just enthalen. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. An da géif ech d'Wuert un den honorabelen Här Laurent Mosar ginn, fir den Dépôt vun enger Motioun.